batho ba santse ba fele ba di hlalela ke dilo tše tharo fela tše ke di kgopelago go tšwa go lena gomme a re tseneng ditabeng ke rata re dira reading ya rena ya this week molaetša wa beke eupša ke rata gore e dire differently this time ke rata gore checke pele in our previous lives re tlo checka ye nngwe ya di-previous lives tša rena re bona gore na ke eng ntho e le re ka ba re dirile in the past di-mistakes tše le gore di dirile tše le gore di ka ba di affecta our present life right now di dira gore bophelo ba rena bo boima re tšwela pele ka go dira same mistakes over and over again Ge re kgona go tseba some of those things, then re tlo kgona go rectifya maphelo a rena, ra tšhentšha dilo ka mokgwa di lego ka gona, ra kgona go phela maphelo a makaone, ra dirolola dilo. Ge ke le so ke believer in the past lives, ke a believer gore ge re le batho, ge motho a tlhokofala, go bola mmele fela, go bola nama yeke, marapo obviously a tla šala. and then ge e le spirit le soul di ya into the light and gore spirits tša rena le our soul di kgone go ya into the light gore re santse re phele ka tsela maleba re showe respect to one another re ratane re le batho then our soul will be able to ascend into the light but ge re phela ka tsela e le gore re kwešana bohloko re a bolayana re a utswetšana re a sebana then spirit sa rena le our souls a e kgone go ya into the light ka baka la gore ga se ra phela ka tsela ya maleba o ne kgwetšele gore no ba di-roaming spirits re phela in darkness a re kgone go bona the light so ke na le dikarata tše 6 ya mathomo ya re angels ka ba le living or traveling ka ba le love life ka ba le baby ka ba le karmic relationships ka ba le egypt karata mafela 7 ke karata e le gore ke molaetša o tšwa go the mother earth e le gore re tla e bona ka morago okay ke lebelela your past life ke hwetše le gore in your past life it's either o bo le a spiritual gifted person o bo ena le spiritual gift o bo le motho wa thapelo o bo thuša batho o bo rapelela batho o bo protecta maphelo a batho o bo guida batho go ba bangwe le e le gore no se na this gift but o bo le motho e le gore no o believer in spirituality o bo believer go the creator of the universe o bo le motho e le gore bo rata go dira dilo ka tsela ya maleba and then kudu ka bona batho ba e leng gore um ke bona something about egypt mo go bona go ra gore o bone motho e le gore o bo followa um eh, di-teachings tša thor goba tša ra o bo le um into kemet ke ka mokgwa o bego le ka gona So ke bona motho e le gore o ba šoma kudu ka di traditional herbs goba di natural herbs a di šomiša ka tsela ya go thuša batho goba motlho mongwe le yena a di šomiša mo mmeleng wa gage o ke protector o protector soul ya gage o protector spirit sa gage ge ke tsamaya le tsona babuša ba re o bo o rata go travela a lot kore mošomo wa gago o bo o dira gore wena o travele a lot o ntse o kry-a mo knowledge o ya o thuša batho o dira di-research motlho mongwe fela o ya le di-hiking go ya di-hiking ga gago e le ntho e la gore um kore o e dira as a way of go kry-a um eh, go kgona go dira di-research tša gago goba motlho mongwe ka tselele ya gore um o matlafatša your spirit you are uplifting your soul ke dilo tšo bego di dira ba re o bo rata bophelo kudu o rata bophelo ene o bo le motho wa lerato o bo rata batho ba bangwe ene ebile o bo le motho e leng gore o believe gore ga o le wena motho you need to protect yourself o protecta mmele wa gago from di witches from evil spirit ba se ke ba ralokela godimo ga mmele wa gago ba se ke ba go romela dilo bošego tše e le gore di tla di ralokela godimo ga mmele wa gago ba se ke ba romela dilo tše e le gore di tla di šilafatša madi a gago di šilafatša mmele wa gago o bo ke protector o protector your spirit as well gore those demonic forces those evil spirits

di thoma go controla mmele wa gago di controla your thinking le batho ba o phelang le bona ka gae ge ba o lebelela ba bona gore ai this person o ka re o changile there's something wrong ka this person e leng tela gore you are being possessed but there's nothing you can do about it because wena ga o ke protect ga o protect your spirit and eh, ke bona gape e le gore o bone motho e le gore o bo protector your soul as well o protector your soul e le nto e la gore ge o tloga mo lefaseng leke your soul e kgone go ba ascended into the light that is why o kgonne go ba reincarnated again because ge nkebe soul ya gago e se kgone go ya into the light nkabe o se mo today o botla no ba o botla no ba o le what we call a ghost o le ntho e re bitsa gore ke sepoko goba o le ntho e re bitsa gore ke a roaming spirit goba goba goba o le ntho e re bitsa gore ke a poltergeist ka baka la gore soul ya gago e tlabe e se kgone go ascenda e se kgone go ya into the light because ge soul ya gago e kgone go ya into the light mola o kgona go kopana le badimo ba gago your ancestors ba e le gore already they are on the light and then eh, o kgona go bona di-mistakes ka moka tšeo di dirileng ka lefaseng la ka keno that is why o kgonne go boa gape go ba reincarnated to be born again gore wena o kgone go dirolola diphošo tšela o di dirilego in your, in your previous life o ke pone phošo o bone gore o kgopisitše bomang le bomang that is why o buile moki gore o tlo kgone go uplifta your soul and then ba buša ba re in your previous life there was a time that o bo le ka ra relationship e be e se relationship e botse e be e le relationship e le gore e tletše ka karma so go ra re wena ka se sebaka o na le a debt a karmic debt karmic debt ya gago ke eng ya relationship motlho mongwe o ka no ba o bile ka ra relationship le motho wa motho o mongwe motlho mongwe o tšetše motho um motho wa gage motlho mongwe o tšetše motho monna goba o tšetše motho mosadi motlho mongwe o na le bootswa bo e le gore sa le wa bo dira ka ra relationship jwalo jwalo goba relationship ya e be e le very very toxic jwale go tlile mo ke ntho la gore o rata go phošola diphošo tšela so ge e le gore ye ka relationship e bolela le wena o tlo bonagane jwale le ntho la gore ke nnete di-relationship tša gago ga di sepele gabotse in this lifetime di-relationship tša gago ga di laste Batho ba o phelang le bona ka mehla ba ka ba ba o cheathela, ba ka ba sa go respecte, goba motho no ba ka dibeke a sepela ga di laste goba di-relationship tša gago di-toxic go tletše dintwa a gona respect ka re ga relationship goba batho ba phela le bona ka mehla ke batho ba le gore ba tlela go go usa ba tlela go šomiša ba tlela go utswetša ditšhelete tša gago goba goba mohlomong ile ba tlela go utswa your light ba tliša di-blockages in you ba utswa that light ba utswa those blessings ke comic debt ke dilo tše e le gore wena go na le tše e le gore sa le wa di dira some of those things in your previous life so that is why dilo tšela now di diragalela mo go wena Eno yanong ke nako ela gore o tše action ya go fetšiša dilo tšeo. Okay. Ge ke ya ke nyaka molaetša o tšwa go Mother Earth a re mo go wena a re I am your divine mother a re ke motswadi wa gago wa semoya. We belong to each other a rena le wena re mmogo. Speak to me of your concerns, a re, Bolela le nna ka mathata a gago. I will receive all you offer me and show you the way, a re, Ke tla dilo ka moka tše le gore o mpha tšona, a ke re, goba dilo, dilo ka moka tše le gore o mpotša tšona, dilo tše le gore di a go tshwenya tše le gore o mpotša tšona, ke tla go thuša ka tšona, ke tla go bontšha tsela. So go ra gore mo ba go bontšha gore eh, the universe Mother Earth goba mangweloi a gago goba badimo ba gago ga se ba o furalele le gateetee. Ba rata go go thuša. Ke ka fao ba rego, Bolela le rena. Bolela le bona ka tsela ya thapelo. Bolela le bona ka tsela yela ya go phahla goba go phasa. Phahla o bolele mangweloi a gago. Gomme o tla bona, ba tla go bontšha tsela. Ba tla go bontšha nna botsotsi go diragetšeng, le gore na o swanetše o solve jwang, o swanetše o se patele jwang sekoloto seke, this karmic debt, ye lore ya ma relationship, o swanetše o e patele ka tsela mang. Okay, ge ke tšwela pele ka molaetša wa rena wa bekeke, akere o ka ke kgwetša o tsena ka gare bekeke, um e le ntho e la gore o tsena o le o ka re o lapile um o tlalelane o balabala too much go na le ntho e le gore e go tshwentše mo moyeng goba mo pelong go ka ba wena motho e le gore the past few days go na ntho e le gore a o dirileng yona ntho e leng gore e dira gore wena o thoma o nagana too much and ya ba ntho e la gore go na le um dilo tse lo di diragetše go bontšo gola mola morago batho ba e le gore motlho mongwe ne ba sa o treate gabotse

And all these things, ga se o foli ka tšona, o di beile mo pelong ya gago. Ka mehla ge motho a o dira something, e triggera what happened in the past. E buša bohloko bola, e dira gore o thoma o nagana too much ka dilo tšela di diragetšeng. Ke ka baka leo wena ka mehla o phela o ipotsa gore nna ke na le di-bad luck, nna ga ke rate ke batho, Nna batho ga ba nnyake, kganthe go diragalang ka nna? Ba re bothata kore wena o tšere dilo tšela bohloko bola bokweleng o bo beile mo pelong ya gago. Ga se o hwetše thušo ka bona. Ba re ye ke nako e la gore o hwetše thušo. Ke re ya motho o mo tshepago, o e le gore o ka nna le yena fase wa bolela le yena. Go kgonagala gore o lle, lla, dikeledi di tšwe mo mahlong. Go dira seoe ke tsela ya go fola. O ka bolela le motho e le gore ke motho wa family o e le gore wa mo trusta. O ka bolela le motho e le gore um ke mogwera wa gago wa mo trusta. O ka bolela le a professional person motho e le gore mohlho mongwe e ka ba a psychologist goba mohlho mongwe um a spiritual person motho e le gore o tla theeletša mathata a gago mme a kgona go Go guider a kgona go kgothatsa. Ba re ke yona tsela ya go healer, ke the first step of healing that one. Then the second step of healing ke tsela yela ya thapelo. Then the third step of healing ke tsela ya go bolela le badimo ba gago ka tsela ya go phatla. Ntšha bohloko bo bo kwa mo pelong ya gago. Tshwarela batho ba uwe. lebala ka dilo tše ba o dirileng tšona tša raba o di rape o di erase di tšwe mo go wena le ka moso o ka nagana ka batho bao ba o kopana le bona o se ka kgotšele gore o nagana dilo tšela ba o dirileng tšona ba re go ntse o o keepile those things inside your heart ke yona ntho ya dira gore wena o palelwe ke go movela pele o palelwa ke go gatela pele bophelo ba gago a bo tšwele pele bophelo ba gago bo move around in circle because dilo tšeo di holdile back so you need gore o fole o fole and then once fela o fodile mo moyeng wa gago o kgona go lebelela dilo ka lihlo la semoya Ba re nako tše dingwe di-enemies, manaba, manaba ke tlo bolela ka batho ba go loya, bathakati. Ke tlo bolela ka batho ba e le gore ba šomiša ke bathakati. They're being controlled, they're being used. Whether motho wa tseba or not, they're being used.

so ba re ka nako ngwe manaba go na le tšele gore ba di dira mo go wena gore wena o phele o nagana ka dilo tšela di diragetseng kwa morago o se ka kgona go lebala why manaba a dira so ke nto la gore wena o be too emotional o gopele gore go le too emotional o lla pelo e le botlhoko o thoma go gakanega o ba le letshogo ka rapholo ba gago ga o kgone go focusa ga o kgone go lebelela gore na go diragalang ka ra bophelo ba gago right now ba re tseba gore go na le kotsi ye e le gore ya diragala ka se sebaka gomme manaba ba tliša that fear mo go wena ba dira gore wena o gopole ka tsela tša morago o focuse mo go tšona than go bona this danger e le gore ya go batamela ka se sebaka Go na le ntho e le gore manaba ba nyaka go e foša mo go wena, gomme ba nyaka gore ba go hwetše o le off guard, ke gore o se, o se aware, ba go hwetše e le gore wena ga o bone le gore na go diragala eng, ka baka la gore wena monagano wa gago o mo kae, o dilong tšela tša kua morago. Ke ka mokgwa e le gore ba nyaka go o kgona ka gona, because ge o le alert ba tlo palelwa. so gore ba o kgone ke nto e la gore ba o distract that's why mangelo a gago ba re um tloša that grudge kgaogana le yona this grudge lebala ka dilo tsela di diragetseng kwa morago tshwarela batho bao ba o fošeditšego gore o kgone go move forward gore o kgone go bona meleko ge e tšwelela ba re šomiša di-senses tša gago tše modimo a o fileng tšona gore o kgone go sensa ge um danger e tla ge bohloko bo e tla ge mathata a e tla gore o kgone go protecta from those things so mangele wa ba buša ba re this week kry-ang more knowledge ka spirituality ke thute a lot ka spirituality tsebang gore na o mang o ya kae ba re leto la gago ke le letelele you still have a long way to go ba re wa ntshe fela um o o forgive those people o ba tshwarela batho bao ba kgopišitšego ne o lebala ka dilo tšeo o di ntšha mo monaganong wa gago mo mogopolong wa gago a kere ba re it will be like uh, as if uh, you are breaking uh, the chains ditšhaene tšele e le gore di be di go hokile maoto le matsogo wena ga o di bone ke di-spiritual chains you are breaking them right now and once fela o di-breaker and then That life of travelling, the previous life yele o sa le wa e phela, of travelling a lot, learning a lot, ke ntho ele o tlo e dira. O ka travela physically ele ntho ya gore o ya one place to another, ebile o ka no kgwetša ele gore ga o travele physically, nka no re o travela mentally ka go dia di-research, re na le technology e le gore e advanced these days, o tsena Google wa ithuta ka se, wa tsena bo YouTube wa lebelela se wa lebelela sele e lego ke thuta tšeo ke thutang tšona le gona o tla bontse o tšwela pele ka dithapelo tša gago o bolela le mangweloi a gago gore ba tšwele pele le bona ba go rute ba go rute ka bophelo ba gago ba go botse rena purpose ya gago in this life ke eng ke eng le tšo le wena o swantse o di dire ka gare ga bophelo and then ba buša ba re o tlhokomele mabaka a tšhelete o tlhokomele mabaka a tšhelete ba re go na le tšhelete e le gore e blokegile go na nako e le gore sale wa fa motho tšhelete o file motho o morong tšhelete motho le gore a ka ba ile a šomiša um muthi go blocka mahlatse a gago a stela your light ka that muthi through that tšhelete la o mo fileng yona ba re ba go fa dimpho gore wena o shere goba o thuše batho ba e le gore ba hlophega ba buša ba re ge ba bolela ka batho ba go hlophega ga ba bolele ka batho ba e leng gore they are possessed by the enemy batho ba ba lego possessed by the enemy ke ena motho ne o le gore o tlo mo fa tšhelete a ya a e bereka ka ditlhare motho a practicang witchcraft goba motho e le gore o šomiša ke bathakati ba tla mo romela mo go wena a tlo kgopela tšhelete wa mo fa a iša back mo go bona ba ya ba e bereka ka ditlhare tša bona be careful motho e le gore possessed ke motho e le gore mohlomong a ka ba šomiša di-drugs a eja dinyaope jalo le jalo ga o tše tšhelete ya gago wa fa motho wa mohuto nowe ka re motho o possessed go mo fa tšhelete gore a re wena o feeder those demons tše e le gore di mo possessitše and immediately o seno mo fa yona that money go ra gore wena you're selling your soul go ra gore wena um o o bula mabati you are allowing these demons to enter your life ka gore these demonic forces di tla utswa kganya ya gago ba re tšwela pele ka go ba more generous o thuše bao o ka kgona go ba thuša ba re eupša o tlo thuša mo e le gore wa kgona o se ka tšeo your last money wa thuša motho ba re šomiša tšhelete yago gabotse o save enough for tomorrow ba re ga ba nyako o bona wena o le wena mokgopedi o le wena e beka o tšama o kgopela batho dijo o kgopela batho ditšhelete o swanetše o ikemele ka maoto gago kgone o ke tirela ba o file maatla a gore wena o be independent a gore wena o kgone o ke tirela ene ba buša ba re when coming to relationship this week o swantse o make sure gore o balance um your relationships le mešomo ya gago goba le dilo tše dingwe ka ra bophelo ba re o paya too much attention go mešomo ya gago ba re you are too selfish you are too self centered o nagana ka wena fela ga o nagane ka batho ba ba leng mo gaufi le wena batho ba e le gore ba needa lerato la gago ke comic debt yela what happened to you in the past e sa o honta wena ga o tsebe that is why o phela ka mokgwa o phelang ka gona nako ngwe o ba busy too much mo e le gore o lebala go tlhokomela bana o lebela O lebala go nna fase le bana ba gago, wa ba thuša ka dilo tša sekolo, wa ba tlhokomela ka go ba rekela dijo, ka go ba rekela diaparo is not enough. Ka nako nngwe dula le bona fase, tšea le bona dikgang, ikwa gore na ba tshwenya ke nka ra maphelo a bona, ba thuše mo o tla kgona go ba thuša gona. Ba re gona batho ba bangwe ka ra phelo ba ba ile gore ba fila o ka re wena o ba neglectile ga o sa ba nyaka ka ra bophelo ba gago they don't feel loved they don't feel accepted by you ba re go na le dilo tso swantse di lokiše ka mo lapeng lokiša lapa go na le tso le gore di a senyega ke karmic relationship yela so wena o tlo lebelelana go tlhagang ka raphelo ba gago ene wa leka go fixa tše le gore wa di fixa e ba le enough time for your family maybe ge e le gore motho wa di-friends maybe mohlomongwe sometime with friends as well ene ba buša ba re o seke wa lebala your living ancestors fela o ba founela fela o ya o ba etela o seka lebala ba botša gore wa ba rata ba re ke ka mokgwa e le gore the universe e tla bula mabati ya o tlišetša dimpho ka o hlokomela your living ancestors nagana ka bona pele before ka tla wa nagana ka ba e le gore already ba sepetše dilo tša tša phelo tlo no sepela gabotse and then o tla kgwetša lethabo ka rapelo ya gago go tla ba le lerato le lentšhi ka ra pelo ya gago and then o tlo realize gore go na batho bantšhi ba le gore ba go rata ba re se ka kgwetše le gore wena ka mohla o nagana ka dilo tše dimpe fela ka ra bophelo nagana le ka dilo tše dibotse tše e le gore di a tlhaga ka ra bophelo ba gago o se ka lebala go senda a gratitude a thank you to the universe o se ka lebala go leboga modimo o se ka lebala go leboga badimo ba gagwe your ancestors ke yona reading ya rena ke a tshepa e tla bolela le lena gomme ya re kopaneng beke e latelang ke a leboga